Asasome mos. Mondi fruit anyalo pidho na fruit ok chiegi. Maembe apidho malich, maembe ok nyal chiek. Onego amany japaso moro tong' maembe ka kaja nikech ok gikonya. Guok bende apidho e dala ka. Gadaf! Gadaf! An gik ma chwanya ot. Min Mariga! Min Mariga! Mama Mariga! Aluongi safar adi to pod ibet ni yiena nie. Ha? Nyithindi ka chanda gi koni bi sani ka luongi ti kwano duonda. Hmm? Beda nana ka e. Osebet matek nyathini mineno chogoni. Nyathini miluongo ni ng'ani ni sai solo tuoroni. Otimo ang'o? Nyathani chunya ok dware.
Otimo ang'o? Nyathino ni biro gar nyathino ka dwar. Ae, Hmm? we gaw nyithindo. Ok ni gaw We nyi- gaw nyithindo. nyithindo nyaka puonj.
Osetimo ang'o? Koso ni ang'o? Hmm? Koso ni ang'o? Sani to baji gi katonja oko kucha. En ma ore oko baji gi katonja. Kuri yore oko ba katonja. Maduong' chande ma kieno dhi kanye. Mariga. Mariga kieno dhi kanye.
Eh, Mariga ni apenjie. Odhi kanye. Minoda.
Nyithindo gi wadwa konyo nadi. Hmm? Ka sai so lani ma obet kaya ni ma ore pile. Hmm? Eh, to Mariga ta kieno dhi kanye. Koro dhi kanye. Mariga ni, Mariga ni. Ingeni, ingeni sani gik moko nego bende wacho king'eyo. Sani wadonjo dala ka e onego bed kata ni an kata gi kara moro ma ywe e gari yweyo kacha to waonge pesa. To kilos pesa. Ing'e ni pachi ne pa. Los pesa, los pesa. Sani odo mani oringi prade ndara ka. Iparo ni mariga ni ok onyal higni ne? Tim ang'o? Eh?
Timo ang'o? Losna nyuka moro kanyo. Skari onge ok imiya pesa, dhi aongo skari. To sikari nyiewe odni pile nyori ka nyiew chumbi. Koro chumbi mane nyiewe ma siling abich. Hmm? Akwai chumbi kosa akwai skari. An adwa sukari. Aparo ni wuok ka ni dhi tich. Ibiro tibet e kom. Ok inyal kata penya tiluonga Ipani nobi koda, an ok obi koda. Iluonga nade? Koro ilwereri koda dong. Koro awuo tirumo koda wach, awuo tirumo koda wach. Minane ni. Idwa goya.
Idwa goya. Tim penjo.
Tim atima penjo penjo nigo. Idwa goya. Tim penjo.
Dichuma nade manyalo miya sukari Sai solo bigo. Masiling ariyo.
Chumbi ong'iew masiling abich. Sai solo obigo. Nigolo sai solo kuran kodhi chak kotha.

Sani kaka uduogo ka. Unu paro ka para ni dala ni hate dani muke tanga jate. Wan wada chiem.
Madhino kinyi madhi chiem. Madhino go kinyi ni mana we. Chota mos onge chai.
Ona go bedu wuoyo ga maber. Miwa kata chai tu asini ni tamos umuye. Tamos man gi chai mi umuye. Mam gi chai kumga. To ka wuono ka mi uchai dala ni. Tunge maber ni weche bibedo matek. Kel chai. wawa kikombe koro ma wada madha madha kama ne kawedo woke kama tin doke doka waduoni aseng'eyo maber ni chai nitie koro kara koro waduogo
okwanyamadhi chai nono we wadhi wamany gir metho
mondi an maduong' e ot kae

Kikwa dho. An pod ada yweyo ka ang' duogo ira ka. Bwana ito kati duong' no gato ga wuyo kode mbele sis kama cha bwana. Sasa asi.
Ko dhi gony dho. Kibiro gonyo. Makata ng'ati ibiro gonyo bwana. Dhi gony dhiang'. Otanyongo ki plasta, amot plasta, wada ni mati madongo. Mungu yuki kuyo. Wakira pia.

Mondi nyithindo uthindo. Hmm? Chana be adhi rwako higa mar piero ochiko gochiko uthindo malich. Madam ok nagoli nyaka achni bidonda. Hmm? Ing'eni ing'eni neno ineno gin ma kochra ma in ma kothi ma akia ka migol. Weng'e ka ing'iano. Ah ah ne. Hmm?
Ne ne. Hey. CM. Eh, CM adong.
CM. Yeah?

Miyawa, miyawa wi. Asanyisi ni nyathi miluongo ni nyathi miluongo ni Saisol, nyathino orak. Orak. Nyathi de uneno ka min biro mana ka pondo ka pondo ka pondo. Eh. Hmm? Nyathino kadwa ni mwandu man ka indike lwete. Idwa ndike lwete. Hmm? Adwa ni mwandu indike lwete. Asatemo ni matek kaka wuonu, amanyo ni amanyo ni nyaka isi moro mabet nyar dak minyalo dak kaka wuonu. Tuti yudo na dhako. Hmm?
Many kaka igedo. Yudo na dhako. Hmm?
Yudo na dhako. No sungri ane.
Chungi sungri ane. Songa takia.
Hmm? Akia akia mara die. Mm. Akia. Asa manyo ni dhako. Ko tetia matek. Hmm. Adwa ni tetia matek. Eh.
Yudo na dhako. Tetia leo ni sawete. Ingeni mama baba tatu wuoyo kama chana. Ingeni mache wuoyo moro ma ng'ato kata ka koro kata ka nibiro kata nibiro koda nogo no. Ito ere kaka nitimo mistegni? Ento nyathina cha to dong' ayude.
Ito matieni yandi. Hmm? Matieni nitie meni, you know? Aparo.
Apa nitie mingi. An be wachni osethaga sana. To wuonu ne ok dwari ok dwari ni mondo ateri kuma nagondie. Idwara odwara ateri kanye? to madwa kendo ni ok odhi kelo dhi kelo weche koro ka dwa kendo dwa kendo madwa kendo machiegni sasa gidwa kendo dong ote ote sida to to an oto in go kendo ot maber ma boda be agoyo pesa ngelo ka pile pesa be in go to ento to nyathine cha okete kita kanyo en mana ni chiemo chiemo to nyathi je kuoma nyathi je kuoma koro an mane mane wach man go maduong' oh, yudo nyakanyo yudo nyakanyo

Eh, mera. To mera ti pong' malich ni. Okay, an be timna kamano.
Eh, to wuodi ni to pong' malich manade? Ah, na ngana japith malich, an ahero nyithindo. Eh. Mm. Wabed wabed. Wabed bed bed. Eh. Ema ni biro gi geographical body. Eh. Eh. Mera kama wuon wuoi. Dhi dhi kwadho. Okay, wa dewa. Hmm? Wa dewa. Ma in gik miwacho chike iti. Wuoda, kata iwuotho. Kija wadu cha tang kode. Ngina no jakor wuongi. Mami ngeni ne mawinji ga ano tang kode.
Orach. Na ne minu saiso. Minu saiso. Eh, aluongi safari adi.
Eh? Kata sama wendo donjo nego bed ni ng'iyo kaka itimo wendo. Wendo donjo.
Hmm? In aseng'isi in nyathini yako ka nyathini donga saka golika anyisi ni ma okremba an ma okremba
wuon sasa olmane Ang'o timi koda luonga ni wuon Mariga?
Omera kendo bitu kucho. Werie mana yathi kamano. Sero mo kendo dwani many ng'ati. Eh, odhi mana kendo.
Many ng'ati konyi. Wewe mari morani no yembo.
Wewe mino koda bachi be.
Sani wendo donjo kae, wendo nigi two hours kapok obilo gimoro. Hmm? Ing'e maber ni wendo to kochiemo e kogero. Eh, wendo sasa wegona koko wada. Omna kamoro. Wegona koko.
Kombe orumo te.
Omna bana moro ka. Onge.
Nokwa jirani nokwa. Hmm? An ing'eno udwa chanda ok ang'eyo udwa timo nade. Hmm? Sani okelwa wach maber malich. Hmm?
Wach mara. Bana dalana ka an asandora malich. Eh. Nyithindo moko aneno ka ma kaka kini nyathi moro ma yawuoyo ka moro ma kochra kochra ni. Nyithindo go sanda ma kaka gitimo. Hmm? Ok imiya paro moro bwana. An gi nyithindo mang'eny to onge.
Koro mana gimoro mibiro kama wang'e ah, ah. ka wang' min. Kare wuon ng'ani idhi chwanya. Idwa idwa manyo ne tich koso idwa hmm? watim gina wakonyi na. Ah. Idhi chwanya.
Bien. Bien. Yo use
Oh, chiro nitie. Chiro nitie. Eh, koro mani news ma mani gima gima okel. Wacho dango, ano kanyo gima wacho. Wacho dango. Nyathini chano onego bed ni miyo tich moro ma dhi timo. Nyathina.
Ma ma gine ne kar kae. Nyathina mani. Awuoyo wacho mariga. Mariga onego bed ni yudo tich moro mondo odhi oti. Kendo. Emo kendo koro tich chulo nango. Ah. Tijino?
Mm. ok rach to tijno ber Mm. Eh. koro wanyalo mana winjire kodu Koro nengo nengo
nengo to koro un ema uwacho Mm. kanyo ok awuoye kusenyisa Kech- onyathi maduong' Eh. Matiende ni udwaro oh. Wacha- Pachu dwa bedo ga mos sama wuoyo. Ang'o mi dai, ang'o mi dwa na wuta wuoyo? Kod ng'an ang'o mi ero kasie maga? In kara de dau di indi dau kuma wa dau. Oh, koro awuo kod timino kod awache mbele wendo. We siema. Wa, eh, wa wacho kar bei, bei, bei chal nade? Obedo en tich mar ang'o? Hmm?
Donge koro wang'iyo Wa wach ni wach moriere.
Wang'e- Nyathini chendo nyathini wang'iyo onego. wang'iyo ahit ahit mare. Nyathini dwa usi.
Ok onego bed ni wada dak e gini moko kod time. Nyathi onego bed ni uso. Mariga. Mariga. Hmm? Oh. To gimoro mineno nim ka gima tho nokawo to weyo ni moro ka Ah. gidongo beche. Nyathina to werigo. Hmm? Saisol to werigo pare. Asa wacho ni mano ok remba kara duoki thuru. Werigo.

Eh. Eh, milioni. Kono obor obor maromo nade kati? Anyisi niya.
Nyathino kiuso to nus mwandu na ana dhi pogoni. Nyathino manyna ni chiro. Idhi Yaani nus pogoni. mwandu ni. Adhi pogoni. Odhi pogoni te.
Nus mwandu apogoni.
Te. Piradi. Gi nyithindo ariyo. Ariyo. Ariyo. Nauso.
Ariyo. Achiel, ok ariyo. Wuon ng'ani kaka wacho. En gosiepne Nyathi moro achiel.
osiepne moro kanyo ema timo wuoyo. Osiepne moro nitie kanyo ma ma be koch rame timo wuoyo. Oh. Koro baba Eh. in manynwa ka many kaka inyalo tim dong ma mari kata nyisi ni milion achiel. Tunaenda milioni achiel.
Nyaka waring gi chopa he. Ah, ku- kuom kuom mariga mokwongo.
Mariga no kose use, koko dwa ng'iyo osiepne. Eh.
Ochuti. Eh? Ang'e kora dhi. Eh. Tao koro gima mondo tim. Aha. Ato chiro don tienya loke adhi kelo ngadhi omo ngano dang nadhi uka. Eh. Onge sida.
Eh, eh onge sida. Ko akanyo tira riyo tatim nani? Eh, Obama lo. Eh.
Ban ana eri joma konyore. Kora du madam.

Ng'eni kanyo bende iwacho konyo nikech kakoro rent kende wachulo we mano we mano ng'adi mwapange ok wachulo kisingio to jok mwapango oko bende no kata seche ma wuok gidhi nene kaka ok gino kuma adwaro kuma adak e oda kenda japesa wuoyo matin wanyalo ng'iewo lesson ma wanyalo ng'iewo
correct correct

Hey.
Babe, kwani unamjua? Ah, simjui lakini si tunataka kumuuliza ile. Oh, oh sawa sawa sawa.
Jana bin bina matin.
Hey, veru bia. Kana ngoba. Ale. Eh, tete nani?
Ale mabe.
Okay, ni sani ni wadu gwengi. Eh, ara wadu gwengi. Ah. Tar tar ta yai podo ko siya ko. En mana job job. Oh, ijo yungat jo aero ji aina ko. Eh. Koro bana ntie wach moro man go madwani wadalal rekodi to kane kuma wanyalo larre lala kai. Eh. Adwaro kuma iuse ot kata lowo moro miuso. But sana sana adwaro ot. Ok adwar lowo logi to iluokoga ji. Adwaro adwara ot moseger minyalo usi. Oh. Mm. Aya loka, nyocha awuok loka. Mm. Aduogo. Sani an Kenya ka for a while. Koro adwaro ot. Adwa nyiewo ot. Wewe ot maromo nade? In ng'is an ot ok ok adwa adwaro ot ma standard. Oh. Adwaro ot ba. Ot- Ng'iya ot- maber to ing'i ni adwaro ng'inji ni adwaro ot. Ng'i ng'i Ah. ng'iwa. Aseng'iyo aseneno. Neno ka uting'o nyaka kibe nyaka poch nyaka ngoro. Mago to wele mago to wedeyo. In ang'isi Koro- ni ng'iwa maber. Aseneno. Haya.
Eh. Koro inyo- adwaro ot. To Ot? gweng'ni omora seriously. Ot inyalo yudi kwa kwa chako kamoro kanyo nitie kama iuse ga udi. Nitie. Awinjo ka nitie kata nitie kijana moro Mm. mane dwa uso ot moro kanyo. But en ot maber. Ober. Mano ok adwa od ot ok adwa od gwen. Ok ok Ok adwa od diek ok adwa od gwen. Ng'ina dhako ah, mokwongo. kara Ng'ina kara koro madam. wawe.
Ah, Kendo kamano kara koro wawe udhi manyo ot kendo dong. Bina Ah, ah, eh, ne, okay, bina okay, eh.
okay. Od gwen ema ng'isi ni ok adwa ni usna od gwen. Ok adwa od gwen, adwa ot madake. Dongo dwaro ot. Eh. Koro eh.
beb, ongoja kidogo. Mhm. Koro eh. wadwaro ot. But ot mwadwaro obed ot mantiere gi TV e iye, obed ot mantiere kata gi ufa moro nyalo ywake matin, but at least ni en en ot. Eh. eh, dong maya ot madam mimi. Eh. Beb TV ya nini?
Ah, watu jogi onge TV. Mm. Bali flat screen niko nayo ya 64 na ya theater zile zile. Ah, no tema duaro. Lakini wanaweza kuwa nayo. Ndio wiwadwa.
Uh -huh. awinjo ka dhogi bedo matek koro kora kineno ka kineno ka dang iyud ot kendi go kara wa dhan wa dhi ah, ah kik idhi ne koro eh. we we kod ngeni un chal ka gima un chwo gi chwo onge ga eh, marad eh. ngeni chwo gi gine nyalo rado ma fine do ngeni ng'eyo ah si ati ni mjeuri so hapa ni winjo gima wa in fact koro we wuoyo kode nwa mondi wuo koda ani ma wuoyo kodi adwaro ot to nikech kuma nyocha wantie wachulo rent 50k to onge gima miyowa profit with that. Mm. Koro wadwaro ni ka nitiere ot moro kata mana lowo moro mwanyalo nyiewo mm. to wagede kata en mana lowo ma osegedie to wanyiewo at least wanyalo timo kata project moko kanyo something like Then that. Point of correction, ot. point of correction. Yes. Ok adwar lowo, adwar ot. Unakumbuka last time nilikuwa. Koro wa wa wa wa wa na simu.

To bwana ayudo ayudo customer moro ka bwana to wach ot moro midwa uso cha ok akele mondo watudre ne uru bwana oyude gimo matin matin wang' obaye remo. Ikoni ikoni yudo customer. Be ipano nyagolo pesa. Kara kele kele kele. Kod en customer ma serious. Mata biro kode. Ma pesa pesa donjo sama ber, ma pesa koro donjo ya ma poko pesa donjo ya sachiel. Owadwa cha nyaka ja convince ma pesa ne wacham. Kaka mano wach modonjo ma koro dhiang' ni koka kwa. Owadwa cha katoko na kwa. Dhiang' ni koro kakwa in chiem kanyo.

Yudo gine mo mondo waus dalani. Waus dalani. Ndio waus dalani te bwana. Bwana konya chande kama. Bali temo acha ngoma.
Dalani wauso.
Temo acha. Dalani wauso. Kendi biro ki paro maber kabisa. Mm. Biro ki paro maber. Niche wasi chande to wacho ni gigo. Nyako winj maber. Nyako winj maber. Kori pa dalani wanya uso pesa.

plus fees gi min gi te winje nyocha wada mana kodwa ni plaster to koro akia ni wenda kowe plaster korka gibi gikawe koso gin gikawe kawa kama jogo ng'acha ni redi gi pesa pesa to kwawe dhiyo to ok wanya kawe gi aluf achiel mana tatamra mia abich kawa kawa koro wadhi ninde bungu kaka inde wuoyi maduong' mm. koro wacha ne pesa midwa nouso go dawe ng'ano miwa mia no siling' eluf ariyo kae to udhi wager ot majaber kama sai salt mm. Opa. Maja ber machal gi Masai Soldier. Macha konya kwage.
Inge gima wala dhi timo. Hmm.
Masai Soldier nyocha winjo ni gin gi kwano moro gi mariga. Hmm. Ot ka wasegero machal kama chiro wachak wach pato grofa e wiye. Koro e wiye malo. Ini ninde wi grofa malo.
Anan piny. Koro ka layo to tong kanyo piny. Wadhi uru bwana. Ot ot ot neno makone. Hmm? Dalama kwa nini? Dalama sola ni wiye.
Winjre. Iparo gima nakuongo nyisi seche mane kwa gine. Adwaro ot madake. Miya maber. Adwaro ot madake. Asenene ma chaka nune. Adwaro ok adwaro gweno ba. Ona wadonja tuka penja ni sisi weche mongo. Yakoro dhi mara. Bana penji go penji go piyo piyo.

Vincent. Vincent. Welo moko aneno ka bi wach na wachgi. Ok ang'egi maber. Moko ni mana gi wenge ang'wen. Watu wanakuvuta kibangi beba, watu wanataka kuibia.

Bana wabiro kane biashara baba sana. Bana ineno gi atimre, ineno gi atimre. Kik wadhi mang'eny gi aneno ka in ok ok idich. Adich, adich adwa dok Nairobi. Eh, Nairobi dok lik Nairobi mana nyingi. Ko mano dok lik to ibiro mana dok gi atime niya. Ko mae ma eh, mae wuoyi maduong'. Mae wuoyi maduong'. Eh, ma wuoyi maduong'.
Then nitie nyako ma bende luwe but nyako no sani ne be Nairobi kamili nitie nwana. Waneno ma eh, mae chopo.

Dholuo wacho kama tin kata kuma dake awinjo ni awuok loka dholuo wacho matin ba eh, matin ema mondo wacho wacho no matin tu matin ema mondo wachi
okay koro mm.
en en wach mane mokele we dala na kae nikech sani to koro are ngat modong dala ka budero na onge mm. mudhero onge koro wach nare wach mokele uka ineno gima tim eh. magi jok moko ma nyisi sami yora na dhi akwacha eh. gine magi gocho na ni mondo aus dala na Jogi. Eh, gin ma gibiro gi pesa. Jo pesa gi. Gin ma gibiro gi pesa.
Hello.
Na wewe uko wapi bwana? Na wewe ndio ulikuwa witness wangu. Kuja ni, ni biashara mimi nataka kwenda Nairobi bwana. Hey.